Siôn Jones, Pennaeth Dros Dro Ysgol Gynradd Clydau, Tegrin. Dw i wedi enwebu Misus Betty Stillwell ar gyfer y Gwobr Mudiad Meithrin, gan fod Misus Stillwell wedi bod yn aelod gweithgar iawn o'r mudiad ym Mwlch y Groes ers dros pymtheg mlynedd. Mae'r plant sydd yn dod o'r Cylch Meithrin yn dod i'r Ysgol Clydau a mae'n amlwg iawn ein bod hi'n trwytho'r plant yn y Gymraeg a yn eu sicrhau bod nhw'n cael yr eirfa gywir sydd ei angen arnynt i ddod i'r ysgol. Hefyd, mae'n gwneud yn siŵr fod y plant yn rhan o'r gymuned ac yn gwneud yn siŵr fod yr disgyblion cael y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg mewn busnesau lleol o amgylch yr ardal gyfan. Yym, mae Beti wedyn wedi bod yn gweithio yn Ysgol Clydau a mae'n amlwg iawn bod ei sgiliau hi o gyfathrebu a chynorthwyo y disgyblion yn werthfawr iawn a wedi bod yn y ddau sefydliad.
Yn enw i yw Betty Stilwell, um, dwi'n byw yn Tegryn a dwi wedi bod yn rhedeg Cylch Meithrin ers wel dros 15 mlynedd, ond rydw i'n awr wedi ymddeol o'r cylch. Reit, fe, fel caeodd yr ysgol ei ôl dan yn flwyddyn 2000. Ers hynny, gwedd, gwedd y cylch meithrin lan yn y neuadd. Ers hynny, ni di symud lawr i'r ysgol, yr hen ysgol. Sym, sym dal faint o blant sy'n dod, i ni lan, lle cyferu lan 18 o blant, yn byllwaith i ni lawr i ddeg. I ni, am, achos bod ni mor wledig, Wel, mae plant ma yn dod, ni ddim yn siŵr iawn o ble yn ymweld, ond i ni cael nhw fynd yn slo bach, a weld popeth yn gweithio yn arbennig o dda gyda ni. Mae plant, lot o'r plant ddim wedi clywed y iaith Gymraeg, lot o rieni ddim, ddim yn, yn, yn deall fawr ddim o'r iaith, wel, yn deall dim o'r iaith, ond uh, tybeth, wel, wel, pob un yn dod mlaen yn hapus iawn. Reit, am bod cysylltiad gyda fi gyda'r ysgol a'r cyfnod sylfaen, roedd hyn hefyd yn hybu hwn yn y cylch meithrin. Um, bydden ni'n bydden ni'n canu gyda'r plant, bydden ni'n chwarae gyda'r plant sy'n yn bwysig iawn yn y cyfnod sylfaen, a bydden ni hefyd yn wrth i'n bod mas, mae ardal mas arbennig o dda gyda ni, lle mae'r plant wrth i bod mas i fas. Reit, dwi hefyd yn rhan o, o'r um, pwyllgor y neuadd, dymunodd cymunedol. Um, I ni'n defnyddio'r neuadd am nosweithi hwyl a nosweithi codi arian, lle dwi'n cael wedyn y rhieni y Cylch Meithrin i ddod i'r pethau yma, i, iddyn nhw hefyd hyllywed y iaith a ymuno yn y iaith Gymraeg gyda ni. Mae'r yn aml hefyd pan ry'n ni yn neud y nosweithdy hwyl hyn, ry'n ni'n codi'r arian naill i'r i'r neuadd gymunedol neu i'r cylch meithrin, ry'n ni'n gweithio yn agos iawn gyda'i gilydd.

Julie Higginson ydw i, a fi yw pennaeth Ysgol y Freni yng Nghrymych. Um, cyn hynny, fi sy'n bennaeth yn Ysgol Clydau yn Hegrin ac yn bennaeth dros dro yn Ysgol Bwlch y Groes. Wel dwi wedi nabod Beti, Beti Stilwell, ers, wel, ti'n ni am ugain mlynedd, a des i ar ei llaws i gynta yn, tra o'n i'n dysgu yn Ysgol Bwlch y Groes. Oedd Ysgol Bwlch y Groes, ysgol fach wledig, a rhyw ugain o blant oedd na ar y pryd. Ond beth oedd yn hyfryd oedd bod na gylch meithrin yn cwrdd ar campws yr ysgol. A pwy oedd wrth y lliw ond Beti. A bydd hi'n cyd-weithio'n agos iawn dros y cyfnod hynny, ac wrth gwrs mae'r cyfeillgarwch wedi para tan nawr. Beth oedd yn hyfryd amdani hi oedd ei naturioldeb gyda'r plant a'i naturioldeb wrth siarad Cymraeg, ac roedd ei hoffter hi o'r plant yn amlwg. Fe wython ni ar sawl prosiect gyda'n gilydd, yn cyd weitho ar wneud perfformiade yr y rhei plant ifanca gyda ni yn yr ysgol a'i chriw hi. A oedd hi'n llwyddo rhyw ffordd neu gilydd i gael pawb i gyd weitho, rhieni, pob un, oedd rhyw ffordd da i o berswado pobl i fod yn rhan o pethe. A'i naturioldeb hi oedd hwnnw. Wrth gwrs fe gaeodd Ysgol Bwlch-y-groes, um, a fe symudon ni gyd i Degryn, agorwyd Ysgol Clydau. A fe ddath Betty i weithio gyda ni fel cynorthwyraig yn yr ysgol. Ond oedd hi'n dal i weithio fel arweinydd yn y Cylch Meithrin a oedd yn parhau draw yn Ysgol Bwlch-y-groes. Ond beth oedd y bartneriaeth hynny yn sicrhau oedd bod Beti yn deall beth oedd angen ar y plant wrth bod nhw'n dod ato ni i'r ysgol. Ac felly oedd hi'n gallu gweithio gyda'n gilydd ar sicrhau'r sylfaen gadarn dda ieithyddol i'r plant yn y cylch ac yn eu paratoi nhw ar gyfer eu gwaith yn yr ysgol. Fel o'n i'n sôn, oedd yr, um, yr ysgol ym Mwlch y Groes wedi cau, ond wrth gwrs oedd y gymuned, y neuadd a'r hen adeilad yn dal i gael ei ddefnyddio yn ehelaeth, nid yn unig gyda'r cylch, ond gyda'r gymuned ar gyfer cynnal nifer o bethau cymdeithasol. o dan yr pwyllgor ac oedd Beti yn flaenllaw yn aelod o'r pwyllgor hynny. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, ei chymeriad arbennig a'r ffordd oedd hi'n cael y gymuned yn rhan o'r gweithgareddau, a thrwy hynny y Cymreictod. Roedd pawb oedd yn glwm ar gweithgareddau i godi arian ac i gynnal y neuadd yn deall o'r dechrau y pwysigrwydd o beth o'n nhw'n trial cynnal a chadw yno. Dim dim ond yr adeilad, dim adeilad oedd e, ond y gymdeithas unan, ac yn rhan o hwnnw'r pwysigrwydd o'r Cymreictod a'r iaith. Wel dyna ni, Beti Stilwell. Dros ugain mlynedd o lafu'r cariad i'r ardal. Dwi'n gwybod bod Bwlch y Groes yn agos iawn i Chalon ac mae wedi rhoi tipyn nôl. Sa i ddim gweld gwell person i wedi gwir a fy nhaeddu cael y wobr arbennig yma. Felly dwi'n falch iawn o gymeradwyo ei chais hi ar gyfer y wobr siwmai.
Bellach, mae Misus Betty Sylw wedi gorffen ei swydd fel Arweinydd y Cylch Meithrin ac ar ôl pymtheg mlynedd, teimlwn ei fod e'n gwerthfawrogiad pe byddai hi yn ennill y gwobr yma yn y Gwobrau Siwmai am yr holl waith caled, yr ymdrech mae wedi rhoi i'r cylch tuag at sicrhau ei fod e'n ffynnu a bod y disgyblion sydd yn mynychu'r cylch yn cael y paratoad gorau ar gyfer eu dyfodol, gan teimlo'n fel ysgol ma yn y cylch meithrin mae gyrfa plentyn yn dachdde a rwy'n sicrhau fod Beti wedi rhoi'r dechreuad gore i bob plentyn sydd wedi bod yn ei chwmni hi yn y cylch meithrin a rwy'n teimlo mai Coron popeth bydde pe bai hi yn ennill y gwobr yma.